U bħala l-aħħar mistieden fil-programm tal-lum għandi lil Adrian Grima li se jkellimna dwar proġett interessanti ħafna ta' Zaza li l-mużika tagħhom irrekordjawha fuq CD, illum ġi tal-mużika, tkellimna ħafna dwar il-mużika. Ehm, però il-mużika li tkun għaddejja minn żmiena u mbagħad tinbidel hija dejjem valida. Tibqa' kif tkun, però tinbidel skont l-esigenzi u skont il-perjodu li tkun se tindaq fih, u vera. Ekku. Għandna dis-CD li hija ta' grupp li jismu Plato's Dream Machine u l-album jismu Plato's Dream Machine. Dream Machine. U l-album jismu Era. Mhm, Lew ħaġa ngħidlek grazzi tal-li ġejt biex tuħu sem f'dan għal-program, din għal-intervista li ħan namlu dwar din għal-CD li tiġa tkellimna li miex, ma la tkanta, la Fortunatament. Ma nafx, ma nafx, ma naddix kumment, jax ma nafx. Pero li inti ġejt mistieden mill-membri ta' dan għal-grupp biex tuħu sem fit-tnedija ta' din għal-CD. Għidilna l-involviment Adrian tiegħek x'inhu? Mela ftit xurilu Robert Farrugia Flores li jmexxi li jmexxi dan il-grupp Plato's Dream Machine u li huwa student ukoll l-Università Tillet Sena. Li huwa kantant. Li huwa kantant u anki jikteb il-lirika u volut ħafna mhm. ovvjament anki fil-kitba tal-mużika flimkien ma' membri oħrajn tal-grupp. Ftit xurilu kellimni Robert għalli għalli sennidu dan il-xogħol ġdid tagħna Din il-fażi ġdida fil-ħajja ta' Plato's Dream Machine, fażi iktar elettronika, iktar sperimentali, iktar ġdida f'ħafna f'ħafna sensi, u xtaqu li jien nieħu sehem fit-tnedija billi naqra xi poeżiji. Naturalment, Robert ma xtaqx li jiena mmur hemmhekk naqra poeżiji tiegħi u nitlaq le mingħajr ma jkun hemm sinerġija, mingħajr ma jkun hemm xogħol ħafna iktar mill-qrib mal-grupp innifsu. Allura, Bdejna nitkellmu minn xhur qabel it-tnedija li se ssir issa fl-aħħar ta' April, fis-26 ta' April, biex meta naslu għat-tnedija ikun sar ħafna xogħol bi sħab bejni u l-grupp. Allura matul ix-xhur diskutejna l-influwenzi fuq il-lirika u anki naturalment fuq il-mużika ta' Plato's Dream Machine. Xed tfisser eżatt bix-xhur, kemm il-xahar? Jiġifieri f'Novembru bdejna nitkellmu, mhm. it-tnedija hija f'April, jiġifieri f'Novembru konna ġa bdejna nitkellmu, bdejt nisma' id-diski li kienu rrekordjaw diġà u li kien hemm verżjoni mhm. mhux finalizzata tagħhom imma kienu kienet verżjoni li stajt nifhem so ħafna id-direzzjoni li kien qabad il-grupp. U naturalment kelli wkoll il-lirika fidejja. U allura kien interessani ħafna nifhem minn fejn ġejja dik il-lirika, mhm. l-influenzi filosofiċi qawwijin. Waħed minnu huwa student tal-filosofija. Ekku Robert li kiteb il-lirika u li jmexxi l-grupp u li kanta. Huwa student tal-filosofija li jinteressa ħafna x-xogħol ta' speċjalment Albert Camus u l-ktieb tiegħu dwar il-mit ta' Sisifu li fihem taqsima li titkellem dwar Kamu jsejħilha il-kreazzjoni assurda u fil-fatt dik hija taqsima li jiena rajt. assurda? Qed jitkellem fuq l-assurdità fil-tradizzjoni filosofika speċjalment ta' Kamu ma' Franċiża b'mod ġenerali, imma l-idea L-idea ewlenija ta' Camus hi li aħna f'din it-taqsima hi li aħna ninsabu fid-dinja fl-aħħar mill-aħħar waħedna, aħna l-bnedmin, u rridu nfasslu ħajjitna aħna għax ma nistgħu ma nistgħu nistrieħu fuq ħadd u fuq xejn illi jista' biex ngħid hekk jiddiżinjalna, jifasslilna ħajjitna weħedna, jiġifieri l-bniedem m'għandux jittama li hemm xi ħaġa oħra wara l-ħajja jew li hemm xi ħadd ieħor 'il fuq mill-ħajja. Allura irid jieħu biex ngħid hekk ir-riedni ta' ħajtu f'idejh hu. U x'kien l-element li lilek ħajrek tieħu sehem f'dan il-proġett? Il-mużika. Jew inkella l-interessak ħafna. Il-mużika u l-proġett kollu, l-lirika interessantissima u allura. Għax ta' kamu? Le, le, le, rritnejt l-influenza ta' kamu importanti, l-influenza ta' Levinaja, Levina su kolli interessanti ħafna fuq dan il-proġett. U il-proċess kollu interessanti, il-fatt li se naħdem ma' ma' grupp ta' mużiċisti u anki ma' liriċista illi ħarsu lejn il-futur. Tajjeb li ngħidu li inti ma ktibx il-klim tal-kanzunetti. Assolutament li le, il-mużika u l-klim inkitbu minn min, min Plato's Dream Machine, il-lirika speċifikament minn Robert Farrugia Flores, u jiena nintervjeni berba poeziji li hemmhekk iva dawk ktibtom jiena, però ma. se tkun mistieden biex taqra xogħlijiet oltre li hemm. Eżattament. Ma mhumiex parti mis-CD, imma din se tkun biex ngħidlek performance li għandha x'taqsam mal-tnedija eh, ta' CD. Ir-rabta hija ir-rabta bej il-poeżiji li se naqra jien, se mhm. naqra erba' poeżiji. U il-lirik, eżattament, u l-lirika ta' CD li kitiba mm, eh, li kitiba Robert Ferrugia Flores, Hemm rabta intima għaliex dawn huma poeżiji, il-poeżiji tiegħi huma poeżiji li ddiskutejniehom fit-tul jien u Robert, il-lirika tiegħu hija lirika li ddiskutejna fit-tul, il-mużika, il-kliem ta' Flynn, din il-kanzunetta li ħarġu mis-CD, eh, jiena ktibt speċi kumment kritiku fuqha wkoll il-lirika ta' din il-kanzunetta, inħossni illi għalija kienet eh, Dan għalija proġett interessanti ħafna ġeluni nħares li aspetti oħrajn tal-kitba tiegħi. Per eżempju, għall-ewwel darba naħseb ktibt poezija relativament twila b'element qawwi filosofiku. Kieku ma kienx din l-opportunità li offrew li Plato's Dream għax ma naħsibx li kont nikteb it-tip ta' xogħol li ktibt għalmenu Wieħed mi xogħlijiet li ktibt għal din it-tnedija. Eżattament. Minn dina serata li xessir. Eżattament, u nasab iż-żewġ elementi jew l-għenin li hemm fil-kitba li jinsen ippreżenta f'din it-tnedija u ma mm, l-imħabba li qed nikteb ħafna fuq f'daw l-aħħar sena sena sentej speċjalment wara li mort il-Festival eh, tal-Poeżja ta' Nikaragwa ta' Granada fin-Nikaragwa. U l-element filosofiku li qed insemmi hemmhekk iva ħassejt illi kemm il-lirika ta' Robert mhm. eh, kif ukoll il-kitba f'dal-ktib tal-mit ta' Sisyphu tal-Bert Kamu influenzaw ħafna għalmenu parti mill-kitba tiegħu. Allura f'poezija minnhom litteralment nirreferi nisraq litteralment frażijiet u termini kemm mill-lirika ta' Robert u kemm mix-xogħol ta' Camus. It-tnedija ta' dan ta' din għas-CD se ssir fis-27 Fis-26 is-Sibt, is-26 Di se tkun iva is-Sibt 26 ta' April fit-8 u nofs ta' filgħaxija mhm. jinfetħu l-bibien il-biljetti huma kollha mill-bib u Eh, dan se jsir, it-tnedija se jsir fil-teatru tal-MIT il-Belt. Ġviri l-Università l-Antika mhm. f'dal kastri San Kristofru l-Belt fit-8 nofs is-26 ta' April ikun is-Sibt u kulħadd huwa mistieden. U min huma l-elementi li jiffurmaw il-grupp? Mela, il-semmejn kemm il-darba Robert Farrugia mhm. Flores u għal-kanta tu jdoq ukoll il-kitarra f'dan mhm. il-grupp. U mbagħad hemm Mark Markabella zizza fuq id-drums. Hemm Justin Gallia li jdoq il-keyboards. Hemm Samuel Grima li jdoqq il-bass u Francesco Sultana li jdoqq il-klarinet u anki perkussjoni. Dawn huma l-ħames membri tal-grupp Plato's Dream Machine li flimkien irrekordjaw għand it-Temple Studios l-album ġdid tagħhom mhm. Era. era fis-sens ta' Arwin. Arwin bla ħwejjeġ. Eżattament. Għal-kem għawek. Epoka. Eżattament, għawek era pero għanda konnotazzjoni iktar filosofika. Għalix taħseb li msemmija era ta' idea ta' tbatija, ta' aks, imma anki ta' twelit mill-ġdid, per eżempju. Iktar fis-sens tal-bniedem mikxuf, tal-bniedem li jinkixef. Jistqar kollox. Dik ukoll naħseb illi l-lirika hija kumplessa ta' dan l-album, però naħseb li hemm din l-idea li qed issemmi inti Joyce tal-bniedem li qed jistqarr kollox, imma tal-bniedem anki li qed jikxef ruħu. F'dan is-sens għeri, il-bniedem mikxuf quddiem ir-realtà, il-bniedem mikxuf quddiem. Bħalma Mefranġisku. Tant snin ilu San Franġisk meta neża' u ħalla l-ħwejjeġ warajh għax ried jinqata' għal kollox. Eħe, f'dan is-sens naħseb l-era hija wkoll element ta' qisu rikonoxximent tal-limitazzjonijiet tal-individwu wkoll, però ma naħsibx li hemm il-konnotazzjonijiet reliġjużi, għalkemm konnotazzjonijiet spiritwali ċertament hemm, imma mhux speċifikament reliġjużi. Peress li se toħroġ biex ngħidu hekk fi żmien pjuttost qaddis fil-gżejjer Maltin u anki mad-dinja Kristjana kollha. Eh, għandu x'taqsam ma' reliġjon, ma' spiritualità, lirika. Ċertament, ġifieri Robert Robert Farrugia Flores li kif qed ngħidu speċi kiteb il-lirika ta' dan l-album, ċertament li fih hemm element ta' tfittxija mhux biss tal-bniedem fih innifsu, mhm. imma anki tal-bniedem li lin minnu innifsu. F'dan is-sens naħseb li hemm element ta' tfittxija spiritwali u forsi anki reliġjuża. L-element reliġjuż ikolli ngħid jien ma narax l-element fis-sens ta' reliġjon partikolari, imma ċertament li hemm bniedem li qed ifittex lil in mhm. mid-dinja ċkejkna ta' kull wieħed waħda minna bħala bnedmi. Żgur li f'Robert hemm din it-tfittxija għal sens li jmur lil in U din l-għaqda li qed tagħmel bejn xogħlijiet tiegħek u x-xogħlijiet tal-grupp, il-fehmiet tiegħek u l-fehmiet tal-grupp, dinha ġejja għaliex qed tħossha li hija vera r-rabta bejnietkom jew wasslitek biex tara ċertu elementi li forsi qabel ma kontx tara fik innifsek jew fil-kitbiet tiegħek? Ċertament it-tieni waħda li semmejt, jiġifieri din il-kollaborazzjoni, speċjalment lili. Lilek, lilek personali. Eżattament, speċjalment lili personali tatni l-opportunità li li nesplora oqsma taħsib, filosofija, eh, esperjenzi u anki oqsma ta' kitba li qabel ma mm-hmm. esplorajtomx. U ma ħassejx jeħtieġa li tesplora forsi. Jo ma ġiċ l-okkazjoni, kultant. Kultant hija Naħseb li kultant fina hemm il-ħtieġa li jkun hemm eh, ċirkostanzi li jġeluna eh, nesploraw nimirħu foqsma fi spazji li qabel ma konniex. U għalkemm se tgħidli li inti ma tafx għandhom f'moħħhom minn se jiġi, imma taħseb li ħadd tolqothom b'xi mod minn dali qed tajt inti se tolqot anki lill-udjenza li se jkun preżenti għat-tnedija ta' din għas-CD. Jiena naħseb illi ħafna minn dawk u diġà jidher li hemm interess kbir fit-tnedija. Ħafna minn dawk li ġejjin jafu ftit jew wisq x'se jiltaqgħu miegħu. Iva, probabbilment għaliex semaw il-kanzunetta flin li diġa edha fuq il-YouTube u allura speċi diġa għandhom idea ta' direzzjoni li qed jieħu l-grupp. Mhm. Għandek direzzjoni biex najtek eh, reali ħafna, realistika ħafna, ma hemm ukoll element ukoll ta' lirika u ta' mużika li tmur li lin minn dak li hu mistenni, minn dak li hu ovju. Ċertament hemm dak. Naħseb ukoll li il-fatt li Plato's iddeċidew illi jinvolvu poeta għalkemm ir-rwol mhm. tiegħu naturalment se jkun limitat għax fl-aħħar mill-aħħar din hija tnedija tas-CD tas-CD mhux mhux mhux ta' ktieb tal-poeżiji tiegħi. Imma l-fatt li hemm l-involviment ta' poeta naħseb jindika lill-udjenza illi hemm interess illi ikun hemm żvilupp tad-diskors u tat-temi illi b'xi mod imissu ma' dan l-album il-ġdid era. Aħna tiġa smajnija id-diska Jiġifieri daw il-punti li semmejna ħarġu mid-daq ta' din CD mhm. li nirrepetu kit hija CD maħruġa minn Plato's Dream Machine. Eżattament. U kantata minn Robert Farrugia Flores. Flores, vera. Inti għattinna u koll? Eh, ki ktibt kumment dwar flin, dwar din mela, il-kanzunetta. ħanna nisimaw il-kumment tijak, għax ħanna tiġa smajnija. Eżattament. Il-kumment fil-fat jinsab, jinsab fuq l-internet jek tfittxu jgħat fuq il-paġna tal-YouTube fejnem il-kanzunetta u f'postijiet oħrajn. Flin, l-għadet, hija kelma Maltija illi għada tintuża fost f'ċerti. Flin għadu ġifiri. Le, le, le, flin tfisser sempliciment bnidem kwalunkwe. Flin huwa bnidem kwalunkwe. Le, le. U il-kelma flin fil-fatt mill-ewwel ta' indikazzjoni ta' fejn sejra din id-diska u fil-fatt fejn sejra dan l-album. Ah, Robert qed jesplora min hu l-bniedem komuni, x'inhi l-istorja tiegħu, x'inhu dak li qed ifittex, x'inhu dak li jagħmlu bniedem komuni. Ġifieri, din, din mhuwiex mhijiex biss l-istorja li jrid jirrakkonta mm. Robert tiegħu nnifsu, imma hija Robert li qed jipprova jesplora r-realtajiet ta' kwalunkwe bniedem, ta' bniedem normali fil-ħajja mm. ta' kuljum. Naħseb din ukoll se tattira lill-udjenza. Jiena jkolli waqfek hawnhekk, nawgura lil grupp lil Plato's Dream Machine li se jniedu dina s-CD ġdida. Nittama li jisibu e, min jismagħhom u min jifimhom Għax ħafna drabi meta tagħti xi ħaġa ġdida issib isu barriera biex teliba din għal frontiera tkun trid jew tixxabbat jew taqa' mill-għoli jew tagħmel xi ħaġa straordinarja nittama li ma jkollhomx għaliex għalfejn jagħmlu dal-affarijiet. Imma li kollox imur tajjeb fis-26 Fis-26 ta' April, ta' April fit-8 nofs ta' filgħaxija fl-MITP. Eżattament. Jiena nirringrazzja lilek Adrian talli malajr malajr tħall tamlinna dina rokna dwar dina CD li se joħorġu Plato's Dream Machine peress li dina l-ġimgħa mqattsa u kienet il-ġimgħa l-kbira l-bieraħ u lajt il-kbir wasal biex eh, jkun magħna wkoll. Allura jiena nixtieq ngħid li sbaħ xewqat tal-festa. Skont li ma festa, x'waħda mhix festa fil-fatt, ma naħsibx li tista' tgħid festa il-fatt li miet iben xi ħadd. Ma naħsibx li festa, imma ċelebrazzjoni. U l-oħra hija l-festa tal-qawmin, għara dik nistgħu ngħidu la festa buċna minn qudiem. Jiena nawgura lilek lil Samuel li qiegħed magħna wkoll u lil Karmenu, lil Silejn u lil dawk kollha li huma parti minn Campus FM li sbaħ xewqat għal dan żmien qaddis. Grazzi ħafna tal-li kontu miegħi. Ġeż Gulajmir selmilkom. Smajtu Prisma, programm dwar personaġġi u attivitajiet kulturali bi produzzjoni u prezentazzjoni ta' Joyce Gullajmer.